Au nadai bepaga ruai kami, nadai beduri bisa lalau tangga rumah kami. Niki semua niki sampan magang. Sama duduk kitu sama betunga ditu. Sama duduk ba channel kami. Nadai bukai nadai nama bukai sigi channel tapang bekumbai. Lenyau orang ke lama ganti kami ke baru. Mantai serta betusi ke macham cherita. Anda ngelengka anda ninga ke ba belakang jerita kitai Iban. Enti nadai iya ke lama nadai ga iya ke baru. Simpan enggau teguh nyadi pesaka, simpan enggau manah nyadi peransang ati. Besukung betulung ke bansa diri, ngambi pegari serata menua, ngambi keterang serata dunya. Oha!
Selamat datai ngagai channel tapang bek.

Lemai nya aku bejalai kediri ngena muto. Raun-raun aja enda ulih kerindu keno ko ati. Laban seritu aku nadai ga pengawa. Tambah mega aku ngasai ka ati aku berasai sinu. Sinu enda nemu nama kebuah. Kebendar aku enda nemu kini ka aku ka bejalai. Semina ni ku ati aku aja meh dia. Deka aku berunding, dia di untak aku tu nyungai nyadi bepikir ga lemai nya. Nadai bepikir panjai agi, ko ati aku. Aku sigi ngiga endur ulih ngelantangka ati. Ngiga endur ulih ngenyamai ke untak aku tu. Ntah meh, nama meh aku asai tu lemai tu. Enda kala ga asai iya aku baka tu. Engka bai nadai pengawa meh nya. Lebuh aku mansa tauka bejalai ba endur tu, nyau teringat di aku. Suah amat bemain ba ditu meh agi biak suba. Nyau enda berasai nya udah tuai ga aku tu. Betaun udah aku enda kitu. Enti suba, tiap lemai aku enggau bala bakih begelumu ba ditu. Suah amai ga bemain ba lipak bendu tu. Enda berasai nyau lelengau ati aku ke tempat tu. Enda berasai mega ati aku nyau asai ke nyabak. Nyabek belalai di dalam ati. Nyau pansut magang pengingat aku ke suba lebuh aku ngagai endur tu baru. Maya aku datai ditu tadi, dia daku lama degi-degi ditu aja. Pia aku malik kiba, pia mega aku malik kanan. Taja endur tu bisi berubah mimit daripada aku, tang pengingat lebuh begulai enggau bala bakih. Semampai agi ulih dikingatka aku. Ba ditu mega kami sebakih begelumu bebaika muto kediri. Ni kekeda bebaika pangan bebaika amai meh maya nya suba. Chukup rindu meh ati aku maya begulai begagai enggau bala bakih. Nyau enda ngelala nyau enda ingat hari nyau ga malam. Malam hari baru kami sama mulai kediri ke rumah. Ukai bisi pengawa bukai kami sebakih ditu. Ni ke ngetis muto me kami. Ni ke duduk aja meda pemanah rampa menua. Chukup lantang diasai ati. Tambah mega enti bebala mayuh sama enggau lipek ditu. Lebuh lemai meh chukup manah rampa menua diberi Petara. Nya meh nyau ngasuh kami sama angai mulai kediri. Kira bisi pukul empat lemai, sigi udah bisi ditu. Kekadang sampai pukul semilan pukul sepuluh malam kala meh kami ditu. Nyau enda berasai ga ari nyu malam. Baka ke baru seminit dua ga ditu tadi. Sempat deh kami sebuat, kulik bebeli ka irup bebeli ka kerupuk mega. Utai kena kala tinggal deh beli maya nya, iya nya insap. Beli sebungkuh insap, kunsi kami sebuat. Kekadang mega sebatang nyu dikunsi kami meh. Nadai utai enda dikunsi. Tang diatu. Semua nya jauh udah berubah. Semua nya semina nyadi ke pengingat nyadi ke kenang aja. Udah ke abis sekula, nyau bisi pengawa kediri nyau kereja, dia deh kami sebakih nyau ngan ati kediri empu. Ni ke sekeda udah kereja jauh, ni ke sekeda enda diau ditu agi. Ni ke sekeda udah bebini belaki mega. Berasai puang di asai ati. Jampat amat jam beputal. Enti nyema jam ulih aku putal pulai baru, sigi udah aku putal. Belala amat di asai ati aku tu, bebakih enggau sida iya. Maya aku kediri ba ditu, nyau asai ke baka kengai nyadi nyingkang di kaki aku tu, Puas aku nagang diri ari ke nyaber. Agi aku ingat mega ba endur tu kami duai baki aku nya kala sidin. Lebuh iya nguji ka ngundan aku. Maya nya iya baru nemu memimit ngena mutor baru ka nguji ngundan aku meh iya nak memukai kami duai pan lalu sidin. Nyau begau bala baki aku ke bukai meda kami duai. Tang nasib endal kami duai nadai nenama semina sekeris aja. Agi ingat aku mega, tang ju jin aku nyau charik ba patung bai ke sidin. Aku mega agi ingat, iya nyau nyium tanah empa pemendal kami duai sidin. Nadai nemu utai pedis kami duai. Pedis tat aja meh. Nyau ngasuh kami duai rerinyik sereta ketawa aja. Pia mega bala bakih ke bukai bisi ke kesal mih dia, mayuh agi ke tawa nyampau kasih ke kitai ke sidin. Aku mega baka nya mih, enti sida iya sidin, dulu agi aku lelekik, dudi aku ke nulung, utai pinta pia ku aku nundi bala bakih aku. Kira ke malas meh orang. Laban ngelama tu kami duai udu ketawa ke sida iya. Enti disebut ke sidin, kami sebakih nadai siku nak kala sidin. Ni kelabuh ke parit, bisi sekeda nyau ngelantak pun pisang. Aku mega kala ngelantak tiang api meh maya nya enti naseli ingat aku. Mayuh agi ke sidin ati diri laban kena nemu bejimat. Mal deh penumbuh kami sebakih enti dilara nyau ngasuh kami rerinyiak. Rilek lu. Mat rempit asai nya meh. Jaku rerinyiak ti suah diingatka aku nyentuk ke sehari tu. Lebuh aku ngingatka semua nya, nyau naletatka aku agi ai mata aku tu. Dia dia ai mata aku lalu neritik ke diri. Neritik seleka, seleka enggau seleka. Puluh taun aku udah enda kitu. Tu nyau taun dua puluh dua puluh. Ni enda lama aku udah enda bejalai kitu. Enda nemu meh nama ti mai aku nyau kitu baru, kira kebetulan meh nya pelaba ke aku. Nyau enda berasai maya nya, aku nyau nyebut nama baki aku ke selalu enggau aku lipek ba ditu suba, tang nyentuk ke sehari tu aku nadai kala ninga agi berita sida iya. Ni kita kaban. Ni kita bakih, ni kita unggal, ni kita bero. Kada agi ingat ka aku kita, kada agi ingat ke endur tu kita. Mayuh amat pengingat kitai ba endur tu. Pengingat ti enda ulih aku buai. Pengingat ti ngasuh aku tetuchum kediri. Pia mega pengingat ti ngasuh ai mata aku niritiak kediri. Enti ulih, aku asai ka betemu enggau kita ditu baru. Enda mayuh pinta aku, sekali aja pama meh. Meda mua kita pama meh, laban lama udah enda meda kita. Au nyau enda berasai. Peda aku nya petang ga hari. Hari ke petang nanda ke ka malam. Cukup nyamai pupu ribut ba endur tu. Nyau aku asai ke enggai pulai. Nyau asai ke ka bemalam ba endur tu. Aku besampi ngagai Petara ti Pemandu Bekuasa, ngarap ke bala bakih bala kaban aku gerai belama. Ngambika nuan Tuhan semampai ngemataka sida iya. Kini-kini sida iya bejalai tauka mindah, nuan Tuhan semampai enggau sida iya. Aku besampi mega, arapka sida iya ingatka pengingat kami ke kala bebakih bemain ba endur tu. Endur tu meh mayuh nyimpan pengingat ba aku. Terima kasih Petara.